Өтө күннэн күндү доҕоттор, наатым Лебедев Харалхан, эппи саа класс үөрэнээччитэбин. Онна бу билэрбитэ курдук оскуолабыт иһинэн араас эйгэлэр, ол эбэтэр нучалаан эттахха арт зоналар тэрилиннилэр. Хас биирдии эйгэ бэйэтэ туспа тематикалаах, ону бу биирдэстэргэ кэлэн тураҕат. Бу эйгэбит аата бул талта эйгэтэ диэн. Оттон сыла суруга, сыла суруга диэн буоллаҕына, Бу былыргы өбүгэлэрбит төрүт дьарыктарын уонна үйэтитээри уонна умнубат туһугар уол оҕону булта-алка угуйуу. Кини дьиҥ ис сахатын уһугуннарыы уонна былыргы өбүгэлэрбит төрүт дьарыктарын билиһиннэрии уонна үөрэтии. Көҕүлээччибит оттон биһиги учууталбыт Николай Викторович уонна көмөлөһөөччүлэр аҕа түмсүүтэ. Уонна то бу аныгы үйэ буолан барыта цифровой ийэм буолан эрэ ол иһин бу биһиэхэ бу QR-код баар. Ол холобура ол хапкааммытыгар баар, муҥхабыт макетыгар баар QR-кодтата. Маны сканерыйдаан лаҕат оччоҕуна булда ссылканы атын туохха Вчера бу холобура бу хапкааннар түстерин кэпсиэхтэрэ.
Үтүө күнүнэн мин аатым Илии Нэйсэн, ахсын саа-класс үөрэнээччибин. Бу иһии көрдөхпүтүнэ хапхааннар тураллар араас, хапхааннар араас кыылга хапхаан тураллар. Бу куобах туһаҕа, бөҕө хапхаан, чаҕылга уонна киискэ. Бу көрдөхпүтүнэ чааркаан турар аныгы моделинан оҥоһуллубут. Ол көрдөххө чааккаан ол уйаҕа угулла маннык буолан турар аны саһылтай киис кутайах иин киирэн баттатан кэбиһэр онно булчут булчут кыыла буолар ити күнүнэн мин атым Ньуустан субур көрөргө курдук бу хапкаан киис хапкаана механизма уна иитиллэрэ чэпчэки баҕайы Манна отутугар туһах турар суобах туһаҕа. Киис сахаларга былыргаттан хаамай күндү түү буолар. Маны хапханнары сэтинньи ыйга туруралар, тоойдарга сэтинньи ыйга киис киис өлбөхтө хаамар уонна Туох буолар? Өлбөхтө хаамар уонна аччык. Аччык киис хапхааны көрбөхөрө, уонна сразу кэлэр, уонна манна мэҥийини көрөр. Мэҥийэ манна уйанан турар буолан, уонна ханан да тахсыбат хатан, манан эрэ киирэр. Киирэн баран баттыыр, уонна хапхаан үлэлиир, баттан түһэр. Маны хапхаан гуманнай диэн ааттанар, тоҕо дилэргэ Киһи эрэйдэри харалларар
Төргүнэн, Минатов Христофоруфян, иккис кылаас үлэлээчитин. Мин билиэм бу булт ал сиэрин тоҥон кэпсээтканаҕын хас биирдии булчут булту барарыгар сирин уолтун аһатыахтаах, баай байаныттан бултун көтүөхтээх. Кус арааһа элбэх олорбуту. Сыамурун, көҕүөн онно бу мас көтөрдөрө.

Ол ана сахалыы нуччалыыр тылбаас.
Дөгүннем атын Степан Федортемин ақсаа кланернячытын. Бу көрөргүтүк курдук халыма тайаҕа муха. Маннык муос халымаҕара буолар. Тайах сылын айы муһам быраган иһэр, оны киһи итэҕэйи хоҥгурдук маннык муос биир сылыгыр үнер.
Уонна бу кыргыта курдук муус аннына муҥха тардыыта диэн кыракый эмиэ макет. Быһыаха буолла хас күһүн аайы муҥхалыы барарбытын иннинэ буоллаана көрдөрөллөр. Муҥха муус аннынан хайдах устарын. Хорох улахан дьондорду билбэттэр муҥха аннынан муус аннына муҥха хайдах устарын. Уонна бу эмиэ кыргыта курдук QR-кодтаах манах сканердаатаххытына эмиэ ютубка ыытан кэбиһэр.
Дальнай олус үөрүннэҥ. Уус курдук эйэҕэс. Угу хаан дамыыныма.
Мунньук дьоҥҥо өһүргэс. Болҕомдоҕун тириэрэ махтал. Айаннаах буолуҥ өссө хайыарык. Үтүөкүтүнэн мин атым Николай Викторович Андреевтен Айыкат оскуолатыгар иккитинчи он икки сылтан үллиибин. Атым бэйэм оҕардахпыттан отой айылҕа хотобун диэххэ аҕам мигин наар кырак кыра өтөхпүттэн наар айылҕаҕа үөрэтэн булкалка сыһыаран онон бу айыы кыһат оскуолатыгар кэлэн маннык хахылыы тыыннаах хахылыы эгэлээх оскуолаҕа кэлэн үлүйэ сылдьарбыттан толору дьоллоохпунан ааҕынабын Таманты бу биһиги оскуолабытыгар араас арт зоналар тэрилиннилэр быйылгы үөрэх дьылыттан хас биирдии арт зона туһунан хуоллаах-иистээх онтон биһиги эйдиэбит аата бу байанай эйгитэ диэн Отоку урут условиятыгар кистэл буолбатах биһиги ыччаттарбыт бу Кэнники кэмҥэ наһаа айылҕаттан тэйээрэгэн буолар диэн сыаллаах уруктаах. Именно бу уол оҕолору булка-алка, балыкка, айылҕаҕа уһуйар сыалтан соруктан бу маннык эйгэ тэрилиннэ. Онтон бу хаҥа үйэ ирдэбилинэн бу эйгэбит цифровизация буолуохтаах. Цифровизация онон хас биирдии оҥоһуллубут макеттарга, хас биирдии учебно-нагляднай пособиеларга барытыгар QR-кодтаах олохтоохтор, онон манна оҕолор кэлэннэр, киирэннэр, через телефон киирэннэр сразу көрүөхтэрин сөп, үөрэниэхтэрин уонна өлбөҕө билиэхтэрин сөп. Үүнэн эрэр ыччакка, уол оҕоҕо бу айылҕатыгар чуга сылдьара, булкалка, балыкка үөрэнэрэ мин санаабар олус туһалаах диэхним. Болҕомтоҕо түһүн махтал.